Awofoɔ ntie me yie, autism, autism, sɛ wo ba yɛ autistic a, at very early age no wobɛyɛ den adetecte because sɛ wotumi hu no ntɛm a ɛyɛ a na ɛboa pa ara, ɛtumi boa ma yɛma akora no early support na akora no blend in into the system but Africa ha no yɛ a na yɛn detecte no ntɛm. Mepaakyɛw autism yɛnkɔyɛ blood test na yɛde ahu sɛ me ba yɛ autistic, yɛnkotwa scan, ɛyɛ yɛn aniwa na yɛde hwɛ akora no ne behaviour ne nneɛma a ɔreyɛ Nti na ɛboa Jacqueline Francis ma menkyerɛw nneɛma no bi. Na ɛda adi wɔ akora no mu ntɛm a, ɔhu sɛ, hmm, me ba yi ade a ɔreyɛ yi deɛ, memma yɛn ani nkɔ ne ho na yɛmma akora no support. Term no ankasa yɛ Autism Spectrum Disorder. Na wɔn use spectrum because ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ ade baako. Adeɛ a ɛbɛto akora wei a ɔyɛ autistic no, ɛyɛ different from akora wei. Nti wontumi nka sɛ ɔba wei yɛ autistic nti ɛwɔ sɛ ne behaviour nyinaa yɛ te sɛ akora wei. Ɛyɛ entirely different. Unlike the down syndrome, wahu nkora no a wɔyɛ down syndrome no a wɔn anim sisɛ no a, wɔn deɛ ne deɛ sɛ ɔyɛ broni no o, sɛ ɔyɛ bibini o, wohu akora tumi sɛ ei akora yi deɛ ɔwɔ down syndrome. Na yɛ part of Ghana ha no, woba a wohu down syndrome nkora no bebree. Deɛ nti a ne sɛ, ɛno no wotumi de w'ani hwɛ n'anim kɛkɛ na wɔn sɛ, ei, akora yi deɛ, ɔwɔ Down syndrome. Ɛno nti na Ghana ne aburokyire nyinaa wɔn wɔ hɔ no. Ba wopɛ autism foɔ nkora wɔ Ghana ha a, wobɛbrɛ because ɛno no, ɛhia keen attention a wode bɛhwɛ akora no behaviour especially in the early stages. Ansa wahu sɛ akora no ne suban a ɛwɔ dɛ no adi, ɔyɛ autistic. Ɛno nti na ɛyɛ a mistakenly yɛ a yɛka sɛ wɔn a wɔkɔ aburokyire no na wɔn mma kɔyɛ autistic. Daabi, ɛnyɛ nɔkorɛ. Patro mɛkyerɛ ne nyinaa mu wɔ video no nti like video no. Wo ba no n'adwene no ɛredivɔlɔpe no in that early stage whilst in the womb and outside the womb, ne brain cells no wɔn kɔnɛkte, yɛfrɛ no neural connection, na saa connection no a yɛrekɔnɛkte wɔ n'adwene mu no ɛte sɛ kaa kwan a yɛreyiyi ato wo ba n'adwene mu. Nti sɛ wosoma wo ba no a wanya kwan afa so akɔfa adeɛ no aba. Nti Kwadwo na wate ne din na waba. Sɛ saa kwan no a yɛreyiyi no sɛ mistake ba mu na kwan no fa baabi a ɛyɛ different from yɛyɛ wiase a yɛte mu yi a, yɛka sɛ saa akwadaa no yɛ autistic. Yɛtumi manage ma akwadaa no tumi bɛ blende. Ɛyɛ spectrum. Spectrum no ne sɛ, problem no bɛtumi avari from stages to stages. In other words, wo ba no deɛ no bɛtumi ayɛ mild. Nnipa no bɛ blende koraa from a yɛnhu sɛ ɔyɛ autistic na ɔde no saa na ɔde nenam mu. Mepakyɛw, wo ba ketewa no deɛ no, dɛn na wobɛsi ahwɛ? Sɛ woma akwadaa no nofoɔ na wohwɛ n'anim eye to eye a, ɔmma wo eye kɛse. ɛyɛ sign akora no wɔ hɔ na sɛ ɔnyini sɛ ɔbɔ ne din na sɛ ɔte anka at least junior ɔbɛdane n'ani wɔka junior junior junior ɔndane n'ani wɔ hɔ a na sɛ n'ani gye a wobɛhu sɛ ɔflape ne nsa ne saa bi wɔ a ɔde bɔbɔ n'ataadeɛ mu sɛ ɔfa adeɛ bi a ɛyɛ inanimate sɛ tɔɔyɛ a wobɛtumi atena ho abɛyɛ one na na ɔmfiri ho tam biara ne focus ɔnyɛ distracted Mepakyɛw, sɛ morebɔ nnwom wɔ fie a, sound no irritate no paa, yɛfrɛ no sensory sensitivity, ɛ irritate no. Sɛ ɛyɛ light na ɛwɔ dan mu a, wote sɛ ɔbɔbɔ n'anim sei, prɛprɛprɛprɛprɛprɛ, ontumi mbue n'ani. Torch flash no kakra bi a, saa signs nketenkete no nyinaa in that early stage no, ɛma woda adi sɛ akora yi ɔɔ show signs bi a memfa no nkɔma specialist na wɔnhwɛ, either neurologist or psychologist. Wɔbɛhwɛ na wɔahu sɛ akora yi, wanya condition a ɛte saa. Akora no nya saa problem no a ɔwofoɔ wo na wabɛ boa akora no because problem no a ɛwɔ n'adwene mu ne sɛ ɔno ne nteaseɛ yɛ different from yɛyɛ wiase nteaseɛ nti wobɛ support akora no obi deɛ ɔnhia support koraa because ɔyɛ okay obi so bɛhia support sɛ adeɛ a ɔyɛ bia w'ani bɛkɔ no ho obi bisa sɛ yɛboa na kwan bɛ na mɛfa so a mɛsi ano a mennya adeɛ bi saa nɔkwasɛm a ɛwɔ mu ne sɛ ɛyɛ den sɛ wobɛ prevent yareɛ wei because ade no yɛ genetics But wonyim a aduane a wodi yɛ very important, iron supplement no a yɛde ma wo sɛ fa as ɔpemfoɔ no, mepatwɔ ma mfa nni agorɔ. Wo fa iron supplement na wokɔ we hyire, hyire, hyire, wo we a, ɛtumi kɔ sɔ iron no mu ɛmma iron no ntumi nyɛ absorbed in your intestines no, iron no ntumi nyɛ absorbed, so at the end of the day ɛbɛte sɛ woamfa iron. Nti saa hyire wie no nyinaa no monyi mfiri mu. Ɛna akora no nso wo na ma no nufuo nsuo ɛnnom. Akora sɛ woahwɛ a woma no nufuo nsuo ara a, ɔnom a na wada. because no fo nsuo no ɛtumi convert to adeɛ bi a yɛfrɛ no casimorphin. Casimorphin yɛ weak opioid te sɛ sɛbio tramadol ketewa no. Ɛma nkwadaa no da. Na nkwadaa no wɔn nnaeɛ mu na wɔnyini. Wɔn nnaeɛ mu na adwene no develop kama. Nti breast milk is very very important. Na ebinom kɔmaa akwadaa no cow milk anaasɛ milk milk a ɛyɛ konko mu no. Cow milk contain bitter casimorphin seven. which is ano no yɛ hye nti sɛ tramadol anka two two five no no ano no yɛ hye paa nti wode ma akwadaa no a ɛno so tumi nya problem wɔ akwadaa no adwene mu mepatwɛ autism obi anhyɛ dɛ nnim deɛ ma saa adeɛ no ba problem naa ne sɛ akwadaa no n'adwene develop no antumi andevelop sɛdeɛ ɛwɔ sɛ nka ɛtumi connect na mu ade korɔdeɛ pɔtee a ɛde ba no deɛ ɛnya nhu yɛ unlike down syndrome a yɛnim deɛ ɛde ba no yɛwɔ condition baako so a ɛne autism sɛ paa

Obi wɔ hɔ a ɔsɛ wode obi ba fie, specialist ɛba fie ma ɔbɛ traini no. Saa support no na wode bɛma akwadaa no. Sɛ wonni sika bɛfa obi ama no saa a, wo ankasa ɛwɔ sɛ woyɛ conscious na wo traini akwadaa no, wo guide no n'adidie mu, ne nanteɛ mu, baabi a ɔrekɔ biara, na wamfa ne ti ankɔbɔ baabi koraa a mema wo problem because ɔyɛ special person. Meda mo ase paa Ghanafoɔ, moayɛ adeɛ ama m'ani asɔ. Twenty eight days yi a atwam yi woba tiktok a views a yɛnya wɔ tiktok twenty eight days yi nko ara yɛ seventy two million views on tiktok, facebook yɛ thirty five million views, wokɔ instagram a ɛyɛ one point nine million views, wokɔ youtube a woka ne nyinaa bom a over hundred million views twenty eight days that is so massive a moayɛ adeɛ the likes and the following and everything mpakyɛ ɔmo a mo nfollow twitter no so mo nkɔ follow twitter no ɛhɔ yɛ yɛboa gyekun francis saa media ne yɛboa gyekun francis meyɛ biomedical scientist and self taught trichologist nti wo a wapam puma pa wopɛ sɛ woguro wo beard wopɛ sɛ woguro wotɔ baba shop nneɛma kumase ne nkran mea na metɔn nyame wɔ nhyira na ɔmoa wo god bless you.